تے امید کرینداں کہ تہاکوں ساڈا اے پروگرام لائیو میں اج کوشش کیتی ہے سئیں کہ فیس بک تے تے یوٹیوب تے تے ڈوہیں دے اتے تھوڑا لائیو مخاطب تھیا پیاں تاں انشاءاللہ امید کرینداں کہ تہاکوں اے پروگرام ڈاڈھا چنگا لگسی تے بسم اللہ کریندے ہیں سئیں پروگرام دی ابتدا کریندے ہیں تے اج استادالشعراء دے کلام توں ہی میں ایہو پروگرام دا آغاز کریندا پیاں کہ استاد صاحب انہاں نے استاد جمشید ناشاد سنگھ انہاں نے ہک جاہ تے آکھیا ہے کہ رات ساری دل کوں بے قراری رہی ہے۔ رات ساری دل کوں بے قراری رہی ہے شاید کہیں غریب دی دل ازاری تھئی ہے ہتھیں پیریں پو کے چی چھٹ پئے مینہ جنگ جاری تھیندی ہئی ہنج جاری تھئی ہے تے تہوں میڈے منہ تے مونجھ دیاں جھریٹاں ہن رات میڈی مونجھ نال منہ ماری تھئی ہے ٹھڈے یخ ساہ ہن ٹھڈیاں ککر ہنجوں ہن ٹھڈے یک ساہ ہن ٹھڈیاں ککر ہنجوں ہن شاید ساڈے اندروں برف باری تھئی ہے تے ادن پیار دی بیماری ادن ہک دفعہ تھیندی ہے سک اتے سام ہوئی سو واری تھئی ہے یہ سیں استاد جمشید ناشاد سیں انہوں دی ہی غزل دے چند اشعار امید کرنا کہ یہ اشعار تھوکوں دوستوں کو ضرور پسند آئے ہو سن تے اج دن جڑیاں بجھارتاں ہیں وہ گھتوں چا آکاش کسی صاحب نے ساکو جوائن کیتا ہے محمد عاقب صاحب ساکو آدھا پہ وعلیکم السلام مرشد جیو پہ اصغر سواگ صاحب نے ساکو جوائن کیتا ہے پروگرام دے وچ میں سارے دوستوں کو دسینا جلا ہاں کہ فیس بک عباس سواگ تال ثقافتی رنگ دوتے دوہاں دوتے لائیو ویڈیو میری نشر تھی نہیں پی ہے تے میں کوشش کریساں کہ لائیو پروگرام ڈیلی کراں تے میں تساں سارے سنگتیاں کوں ہکا گزارش کریندا رہنا کہ اپنی وال دتے ساڈی ویڈیو کوں شیئر کر ڈتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ جیڑھے ہن او ایں پروگرام اچ شامل تھی ونجن عبد الرحمن ملانا صاحب ساڈے پروگرام اچ لنگ گئے ہن اساں انہاں کوں وی دل دیاں تہہ گہرائیاں نال خوش آمدید آدھدے ہیں جیو پئے وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوے اچھا مرشد بجھارت گھتیندا پیاں تے پاروں آیا۔ بابا لودھی، چھیں جنگھاں تے ستویں ٻوݙی، اے ہے سئیں اڄ دی ساݙی وزارت نمبر ہک۔ ٻاہروں آیا ماما لودھی، چھیں جنگھاں تے ستویں ٻوݙی، اے ہے ساݙی اڄ دی پہلی وزارت۔ ݙوجھی وزارت اے سئیں ول ویڑھی ویرھا کونی، جنج لنگھی اے پیرا کونی۔ اے سی ساڈی اج دی ڈوجھی بجارت۔ تساں دوستو اپنا دماغ لڑاؤ مرشد قمر عباس شاہ صاحب بسم اللہ کراں جی آیاں نو تساں پروگرام اچ لنگ گئے وے ہاں ٹھڈا تھیے سارے سنگتیاں کوں اساں دل دیاں تاگہرائیاں نال خوش آمدید آدھے ہیں اساں تہاں دوستاں کوں بلاول ہک گالھ کریندے ہیں کہ ساڈے پروگرام کوں اپنی وال تے شیئر کر ڈیتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایندے اچ پارٹیسپیٹ کرن تے پروگرام ذرا خوشگوار تھی ونجے اور اچھے ماحول نال آ ونجے سے مرشد جیڑی گالھ اج میں کرنا چاہنداں تساں دوستاں دے نال ہاں دے کرناں نال سنڑن آلی گالھ ہے سی۔ مرشد قمر حسین شاہ میں تہاکوں ہک تاریخ دا نکا جیہڑا واقعہ سنڑوا کے اوکوں ریلیٹ کریساں پاکستان دے موجودہ حالات نال اور امید کرینا کہ تہاکوں بہوں زیادہ پسند آسی۔ سئیں موسد بن زبیر نامی ہک اموی بادشاہ ہئی تے او تخت دے اتے ٻیٹھا ہئی تے اوندے سامݨے سر قلم کر کے آن رکھن اے مختیار ثقفی دا۔ قمر شاہ ڳالھ ہاں دے کناں نال سݨائے۔ مختیار ثقفی دا جیڑھے سر آن کے رکھن اے نا تھال دے وچ تے ایں بادشاہ نے اعلان کیتا اے موسد بن زبیر نے کہ سارے تساں جشن مناؤ کہ اسلام دا ٻہوں وݙا دشمن اڄ قتل تھی ڳئے۔ ہک بزرگ ٻیٹائی وچ سفید ریش بزرگ ہئی ایں اچا کہکا مارا کھلا تے بادشاہ نے ایندا کہکا سن گھدا اوں ایکو سروا پٹھا کہ بھئی تو آ تو میکو ڈسا کہ تو اتنا زیادہ کھلا کیوں ہے ایندی وجہ کیا ہے اوں آکھے میرے سامنے

جیڑھا مستہ ماضی ہے نہ سئیں کہ اسے تخت اتے ہک بندہ بیٹھا ہا اوندے سامنے امام حسین علیہ السلام دا سر مبارک کٹ کے آن رکھے نے تے اوں اعلان کیتا ہا کہ بھئی ہک بہت بڑا دشمن اسلام نعوذ باللہ من ذالک قتل تھی گئے یا شہید تھی گئے تساں جشن مناؤ اوں آکھیا اساں جشن منائے ہن ٹھیک کچھ عرصے دے بعد تخت او ہا صرف بادشاہ بدلا تے مختار سقفی نے جلے او ایو تخت جوائن کیتا تے اوں دوران انہاں نے یعنی ولا سر قلم کیتا عمر ابن سعد دا او آن کے پیش کیتا اوکوں اور اوں آکھا کہ بہت بڑا دشمن اسلام قتل تھی گئے تساں جشن مناؤ اے اوں آکھے ماضی تے حال اے ہے کہ اج تساں آدھے پئے وے کہ مختیار ثقفی بہوں وڈا دشمن اسلام ہئی ایکوں قتل کر ڈتا گے تساں جشن مناؤ اساں جشن مناون واسطے تیار تھئے بیٹھے ہیں اور مستقبل اے ہے کہ تخت ایہو ہوسی صرف بادشاہ وٹیچن دی دیر ہے میں کوں اللہ او ڈینہہ ڈیکھیسی کہ میں اپنی اکھاں دے نال ڈیکھساں کہ تیڈا سر ہوسی تے اتے باوݨ آلا تخت تے اعلان کریندا بیٹھا ہوسی کہ جشن مناؤ بہوں وڈا دشمن اسلام قتل تھی گئے۔ ٹھیک چار سال بعد عبد الملک بن مروان نے آ کے جائن کیتا ہے اسے تخت کوں اور چار سالاں دے بعد ہیندا سر قلم کروا کے تش دے وچ پا کے دوستو پیش کیتا گیا تے اعلان کیتا گیا کہ جشن مناؤ بہوں وڈا دشمن اسلام قتل تھے گئے اے ہئی تاریخ دی ہک بھیانک ورقہ جیڑھا کہ تساں دوستاں دے میں دماغ وچ پا لیتا ہے ہن میں گال کریساں اپنے مٹھے ملک پاکستان دی موجودہ صورتحال دی۔

بڑا انجوائے کیتا ہے اساں ایکوں سیلیبریٹ کیتا ہے کہ پاکستان دا بہوں وڈا دشمن جیڑا ہے او لگ گیا گئے لہ گیا ہے اندے کنے بعد ساڈے اتے ہک نویں بادشاہ نے آ کے یو کیتا ہے اندا ناں ذوالفقار علی بھٹو ہئی اسا بڑا انجوائے کیتا ہے اساں بڑا خوش آمدید آکھیا ہے اسا ودھ ودھ کے نعرے مارے روٹی کپڑا مکان دیاں گالھیں کیتیاں ہن۔ اساں سمجھا ہے کہ ساڈے واسطے بہت بڑا مسیحا آ گیا ہے۔ کجھ عرصے دے بعد ساکوں ایویں پتہ لگا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کوں پھانسی چڑھا ڈتا گیا ہے۔ او بہت بڑا دشمن پاکستان ہئی۔ اوکوں لا ڈتا گیا ہے۔ اساں ولا جشن منائن کہ ذوالفقار علی بھٹو تخت توں لہہ گیسیں۔ ساکوں آکھن ہے بہت بڑا دشمن پاکستان ہئی۔ اساں انجھے کیتا ہے۔ اوندے کنیں بعد۔ ولا کجھ ڈینہاں دے بعد ضیاء الحق شہید۔ دوستو وت وقت نے کروٹ بدلی ہے دوبارہ بے نظیر ول آئی ہے وت اساں استقبال دے گئے کھڑے ہاسے اساں ون کے پھل چائن اساں بے نظیر تے سٹن اساں وت جشن منائے کہ وت سارے پاکستان دی محسن بن کے ول آئی ہے ول جناب وقت نے کلٹی ڈتی ہے بے نظیر شہید تھی گئی ہے جمہوریت دی شہید بڑ گئی ہے والا سا جناب ساکو واکھا گے بہت پاکستان دی محب آئی وات اساں دے سوگ دے وچ پورا ملک بالا ڈتی اساں اتنے سادہ لوگ ہیں اساں یعنی بڑی عجیب جی مخلوق ہیں اساں وات بڑا افسوس کیتا ہے پورے پاکستان دیاں یعنی اثاثے جیڑھے ہن اسانوں تباہ و برباد کیتا ہے اساں انجوائے کیتا ہے دشمن کھلا ہے اساں خوش تھے ہیں دوستو وت ہک دفعہ دوبارہ نواز شریف صاحبنا پاکستان واپس والا ہے سا کو آکھنے سائیں وت محسن پاکستان واپس آ گئے اساں ود چڑھ کے استقبال کیتا ہے اساں ود جشن منائے اے جشن دا سلسلہ سارا چلدا رہ گئے۔ اچانک ہی رات کو اساں ستے ہیں خیری صلاح سویرے ڈینہہ ابھردے ساڈے کناں تے خبر پئی اے کہ جی بہت بڑا پاکستان دا دشمن اپنا کیا ناں اے محمد نواز شریف کو راتو رات لہا چھوڑا نے تے پرویز مشرف صاحب انہاں نے ٹیک اوور کر گھدا ہے۔ تے کمال تھی گئے سئیں تے بہت بڑا دشمن پاکستان مگروں لہہ گئے سئیں تے انجوائے کرو جی اساں سیلیبریٹ کیتے اساں تاڑیاں مارین اساں جلوس کڈن اساں کہ واہ واہ کمال تھی گئے سئیں او ملک تو لگا گئے او جلا وطن تھی گئے مشرف صاحبنا نے ڈا سال سارے تے حکومت کیتی اچھی کیتی ہے یا بری کیتی ہے کیتی ہے ڈا سال گزر گئے

اساں ایویں سسرے کار چلدے رہ گئے ہن۔ ݙو ہزار اٹھارہ دے وچ آ کے وت ہک نواں حادثہ رونما تھیے۔ پاکستان تحریک انصاف دی شکل دے وچ محمد عمران خان صاحب، نیازی صاحب ایویں انصاف دیاں گالھیں کریندے ہوئیاں ساݙے کولو آئے ہن۔ اساں اوکوں دل دیاں تاہ گہرائیاں نال خوش آمدید آکھے، اساں اوکوں ویلکم کیتے، اساں جفیاں پائیاں، اساں نعرے مارے، اساں جلوس کڈھے، اساں سیلیبریٹ کیتے۔ اساں اوکوں وزیر اعظم منتخب کیتے۔ کوئی ڈو سال چلے، ڈیڈھ سال، اڈھائی سال، ساکوں پتہ لگا کہ جی ایہ وی دشمن پاکستان ہے، ایکوں وی لا ڈتا ونجے۔ اساں سوک کیتے او لہ گئے وت سارے اتے پرانے سارے حکمران وت حکومت کرن لگ گئے وت اساں سیلیبریٹ کیتے کہ سیں کمالے سیں ماشاء اللہ وت نویں موسم پاکستان آ گئے دشمن پاکستان گیچی چ نکل گئے کیا اساں ایں پچھلے پنجھتر سال اچ سوائے جشن مناوݨ دے، سوائے سوڳ مناوݨ دے اساں کیا کیتے؟ بینگ اے قوم میں کہیں ادارے دی ڳالھ نئیں کریندا پیا، میں کہیں بندے دی ڳالھ نئیں کریندا پیا سنگل پرسن دی، میں ہک المیہ ݙسیندا پیاں کہ اساں ساری زندگی صرف جشن ہی مناوݨا ہے کہ اج فلانا آ گیا جشن مناؤ اج یہ لگا گیا ہے اے پاکستان دا دشمن آئی اے گیچی چو نکل گیا ہے کیا ہی دا نام جمہوریت ہے بس اے میرے دل دیاں کچھ گالی ہیں اے آ ہیں جڑیاں میں کڈیاں تے امید کرنا کہ تھوکوں اے گالی پسند آئیاں ہو سن تے میں ولا انہائیں ویندا پیاں مرشد قمر عباس شاہ کہ بھئی ول ویڑھی ویڑھا کونی جنج لنگھی ہے پیرا کونی اے ہیسی ساڈی اج دی پہلی بجھارت تے جیڑھی ساڈی اج دی ڈوجھی بجھارت ہے مرشد جانی کھتران صاحبہ دا پہ چاچو زندگی دی خیر ہووے سئیں تھوالی زندگی دی خیر ہووے شیخ مشرف عباسی صاحب انہاں نے سارے واسطے بہترینی میں کارٹون بنا کے بھیجے اساں دل دیاں تاگہرائیاں نال انہاں دا شکریہ ادا کرینے ایویں علی کار قمر عباس شاہ صاحب نے تھے ساری محبت کیتی ہے سارے نال سائیں تے سائیں تلوں ہن ڈاکٹر فیروز شینا دے سائیں کیا کمال بیٹھک ہے سائیں جیو پے سائیں وسو پے شالا تساں سارے سنگتی کمنٹس کر کے سارے پروگرام میں شامل تھی سکدے وے تے وسدے رسدے رہو ساری التجا یکا ہوندی ہے کہ سارے چینل اپنے پیج دے تے ساری اس ویڈیو کو شیئر کر چھوڑا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ساݙیں پروگرام کوں ݙیکھن، محظوظ تھیون، انجوائے کرن۔ بجھارت اے کہ ول ویڑھی ویڑھا کونی، چنج لنگھی اے پیرا کونی، اے ہے ساݙی اڄ دی پہلی بجھارت تے ݙوجھی بجھارت اے مرشد عبدالحق نیازی سئیں ساݙے پروگرام وچ لنگھ ڳئن سئیں اساں دل دیاں عطا گہرائیاں نال انہاں کوں پروگرام دے وچ خوش آمدید آہدے ہیں مرشد عبدالحق بجھارتاں ݙو گھتی ٻیٹھاں۔ تیݙی بجارا تے ول ویڑھی ویڑھا کونی جنج لنگھیے پیرا کونی اے ہیسی ساݙی اڄ دی پہلی بجارت ملک عارف پلوان صاحب سب کتھوں جوائن کیتے سئیں سلام کریندے پئن سئیں وعلیکم سلام سئیں جیو پئے شالا وسو پئے تے شالا کجھ نہ تھیوے تے ݙوجھی جیڑھی بجارت اے سئیں او اے ٻاہروں آیا ماما لودھی چھیں جنگھاں تے ستویں ٻوݙی اے ہے سئیں اڄ دی ساݙی ݙوجھی ٻجھارت اے ݙو ٻجھارتاں ٻجھو تاں ول اساں ڳالھ کوں اڳتے ٹوروں تے ڳالھ کریندے پئے ہیں میں ایویں وچ کجھ تھوڑی جئی پوئٹری شامل کر ݙیواں تاکہ تساں بور نہ تھیوو کہ پروں پروں اشارے کروں۔ پروں پروں اشارے کروں کوڑ سکھا گئیں مارے کروں کوڑ سکھا گئیں مارے کروں ساڈی وار اے وارے کروں پڑھ لکھ کے ہن گارے کروں اے میں سپیشلی مرشد قمر شاہ دی نظر قربان کولاچی سئیں انہاں دی ہک خوبصورت نظم دے کجھ شعر ہدیہ کریندا پیاں کہ حیاتی او حشر کیتے حیاتی او حشر کیتن حشر دی گالھ بھل گئی اے حیاتی او حشر کیتن حشر دی گالھ بھل گئی اے خداوندا ساڈے کولوں بیا برداشت نہیں تھیندا کلتھوں کر کٹھے ٹکڑے بیٹھی ہک ماء پٹیندی ہئی۔ میکوں آدھینی یا چا ونج مکمل لاش نئیں تھیندی۔ تے اگوں اکھنین ارداس کیتم نیوی گال سنڑی۔ ارداس کیتم نیوی گال سنڑی ملا دھاں فریاد دا ولدا نئیں۔ میݙی دھاڑ پٹاک تے رو پٹ تے کئیں حال تیݙا ہاں ہلدا نئیں تیکوں آپݨے ذکر دا چنتا ہے میݙے پیٹ دا روز دوزخ پلدا نئیں توڑے کاکاں قول دا پکا ہاں ہن ڈھیر خدا میں ولدا نئیں تے تیݙا حق بݨدا ہے میݙی پاس کرݨ جیلے میں نہ کہیں دا بݨ سڳدا میݙا جو حق بݨدے ݙے میکوں میں معاشر تئیں نہ تݨ سڳدا تے ایتلاسس تاں کر ڳئی غریبی کوں ہݨ تاں مزدور وکدن بازاریں دے وچ جیڑھے ویلے سویرے تساں فتح پور چوک وچ ویسو تاکوں قربان کولاچی سئیں ہوندی اے ڳال یاد آسی کہ مرشد نے اپݨی پوئٹری دے وچ اللہ پاک نال شکوہ کریندے ہوئیاں کیڑی گالھ کیتی ہے کہ اے تلا سستا کر گئی غریبی کوں ہن تاں مزدور وکدن بازاریں دے وچ ہر شہر دے وݙے چوک بازار وچ ݙاہ وجے تئیں کھڑے ہن قطاریں دے وچ تے ایندی پوری کݙاہیں کوئی خواہش نی تھئی تہوں ݙیوے ٻلیندے مزاریں دے وچ۔ تے رزق ونڈݨ تے آپݨے فرشتے وٹا نہیں تاں مردہ بشر انتظاریں دے وچ اگو آکھے سی کہ میں ہینا ہاں مشید کمر شاہ گال کو گھنے میں ہینا ہاں میری گال نہ سن کہیں اپنی گال دی کاوڑ کر ان دے بوٹ کریں دیئے پالش کیوں ان دی بالغ بال دی کاوڑ کر تے جیندی دھی نئیں پرنی راج دے لیوں اوں گھر کنگال دی کاوڑ کر جیندے پتر کوں غربت مار گھتے اوں ماء بدحال دی کاوڑ کر تے یا کاوڑ کر اوں ہیݨیں دی جیکوں گھر اچ آ کے کٹ ویندن ہر رات غریب دی غیرت کوں تیݙے پالتو کتے لٹ ویندن آخری چار لائناں ہاں دے کناں نال سنڑائے۔ یقین کرو مرشد کہ میں بڑی سٹرگل کر کے اے چیزاں تھوارے واسطے کٹھیاں کرینداں ہک گلدستہ بنڑا کے تساں دوستاں دی نظر کرینداں تاکہ تھوارا قیمتی وقت دا ہک لمحہ وی میں ضائع نہ کراں تے قربان صاحب ہن اگوں آدھے کھڑن کہ میں اݨ پھر ہاں میکوں ویندا کر تیڈے نال کھیڑائے نے کیا کیتا ای تیڈی مسجد نال دو مندر دا بر میچ کھڑائے نے کیا کیتئی۔ دولت دی دھونس تے قدمیں وچ سجدے کروائے نے کیا کیتئی۔ جئیں سانگ تے پڑھ قرآن سنڑائے اوں سر شبیر دا کیا کیتئی۔ ہے مونجھ اجاں وچ کربل دے اصغر دے کھیر دا کیا کیتئی۔ تے جئیں سانگ تے پڑھ قرآن سنڑائے اوں سر شبیر دا کیا کیتئی۔ ایہ ہئی سئیں قربان کلچ۔ اوندیاں زلفیں کوں ونج چھیڑس کوئی نئیں نئیں تانگھ رچی ہے کوئی نئیں نئیں تانگھ رچی ہے اجاں تاں نندر کچی ہے کوئی نئیں نئیں تانگھ رچی ہے اجاں تاں نندر کچی ہے اوندیاں زلفاں کو ونج چھیڑس ہوا پاگل دی بچی ہے بجارتاں والے پاسے کوئی سنگت ای نی آیا۔ ملک عارف پلوان ساکوں آہدا پئے سئیں السلام علیکم کیسے ہو سئیں میں بالکل ٹھیک ہاں قمر شاہ صاحب آہدا پئے لاجواب سئیں مرشد تساں لاجواب سئیں جیو پئے وسو پئے شالا تے واہ واہ تے واہ واہ کر کے ساکوں سنگتی داد ݙیندے پئن اساں سارے سنگتیاں دے ممنون و مشکور ہیں جیڑھے اپݨے قیمتی وقت دے وچوں سارے پروگرام وچ لنگھ آندن دوستو چونکہ پروگرام ثقافت نال ریلیٹڈ ہوندے تاں میں سارے دس دوستاں کوں اے ملتمس ہاں کہ میڈے جیڑھے ثقافتی چیزاں ہوندین انہاں کوں ضرور پروموٹ کیتا کرو۔ تساں عباس سواگ کوں پروموٹ نی وے کریندے پئے ہوندے۔ تساں بیسیکلی اپنی ثقافت کوں پروموٹ کریندے پئے ہوندے ہو۔ اے جھمر، اے تاڑیاں، اے ڈوہڑے، اے غزلاں، اے گانے اے بیسیکلی میں اپݨی ماء ٻولی سرائیکی ثقافت دا یعنی اے جذبہ رکھدے ہویاں میں اینکوں ولا ولا پڑھداں ولا ولا یاد کرینداں ولا ولا زندہ کرݨ دی کوشش کرینداں ایندے وچ تساں ضرور میڈ تے اے احسان کیتا کرو کہ لازمی طور دے اتے پارٹیسپیٹ کیتا کرو میڈی گالھیں کوں شیئر کیتا کرو جیڑھیاں جیڑھیاں چیزاں میں ثقافتی وچ پاواں اے چیزاں نایاب تھی چکی ہن۔ اے جیڑھیاں چیزاں میں فیس بک تے شیئر کرینداں تساں دوستاں دے نال اے تقریبا نایاب تھی چکی ہن۔ قمر شاہ اور مرشد قمر چھینس صاحب نے اساں کوں جوائن کیتے تھوڑے دیر واسطے اساں انہاں دے وی ممنون ہیں کہ او اپنے قیمتی وقت اچوں سارے پروگرام اچ لنگھ گئے ہن تاں جیوو پشہ اللہ مرشد قمر چھینا صاحب چھینا سٹوڈیو دے چیف ایگزیکٹو ہن ساڈے او مٹھے سنگتین مٹھا بھرا ہے تے بہت سوہنی ویڈیو بنیندا ہے اور انہاں دا اپنا چینل وی ہے تے ماشاءاللہ بہوں اچھا انسان ہے میڈا تاں بہوں مٹھا بھرا ہے مٹھا سنگتی ہے تے اساں تاں آکھدے ہیں کہ جگ جگ جیوے جے تک جیوے رج رج جیوے بوہڑ جیڈا تھیوے سائیں ساڈی سرائیکی دی بہوں پرانی دعا ہے کہ بوہڑ جیڈا تھیویں بوہڑ دے بارے آکھیا ویندا ہے کہ پنج سو سال ایندی زندگی ہے سائیں پنج سو سال تے پنج سو سال دا مطلب ہے بوئڑ جیدا تھیوݨ توں مراد ہے کہ اللہ پاک تیکوں پنج سو سال تک جیواوے۔ یار اے سرائیکی انہاں گالھیں کوں یاد رکھیا کرو اے بوئڑ جیڈا تھیویں تے پنج وقتی پووی یعنی اللہ پاک تیکوں پنج وقت دا نمازی بنڑاوے تے اللہ بھانویں حج تے ونجیں اے بہوں وڈی دعا ہے ویسے۔ حج تے ونجنڑ توں مراد اے نئیں کہ بھئی اے اللہ پاک تک پیسے ڈیوے، توفیق ڈیوے تے توں حج تے لگا ونجیں، حج تے ونجنڑ توں مراد اے کہ حج اوں ویلے واجب تھیندا اے جیڑھے ویلے تساں سارے اپنڑے فریضے ادا کر گھنو، تساں اپنڑے پتر دھیریں کوں پرنا گھنو اور تساں قرض شرض توں بے باک تھی ونجو ول تہاڈے تے حج واجب اے۔ اے ایڈی وڈی دعا اے تساں سارے سنگتی آکوں کیتی کرو کہ اللہ باویں حج تے ونجیں نور حسین آدا پے سئیں بہت اچھے ہے سئیں نور حسین برا جیویں پیا شالا وسیں پیا تے شالا کجھ نہ تھیوی دوستو آخر دو تے جیڑا محبتاں بھرا پیغام ہے او میں ہر پروگرام وچ دینا کہ رل مل کے رہو اے جھگڑے اے جھیڑے اے نفرتاں اے ختم کرو اے بغض اے کینے یار کوئی کرن دی چیزاں نے نفرت کوئی کرن دی شے ہے کہ تسا کیا نال کریندے خدا را اے کیا جھیڑا ہے ایک فٹ بننا ایڈے نہیں تے ایڈے ہو سی کیا فرق پے سی کوئی فرق نہیں پوندا پیا اگر تیرے پاسے کہیں دا مال لو چک مار گئے تے کوئی فرق نہیں پوندا پیا۔ خدا واسطے یہ نکی نکی گال ہیں جڑیاں تے سارے معاشرے دے لوگ لڑ دن بھڑ دن جھگڑ دن نفرتاں منڈ سارے ود کے رکھ دن چونکہ وہ پرانے ویلے دے دور لوگ ہیں ان ویلے احساس آئی ہن احساس تاں بھٹ گئے کچھ تاں لوگ آدن کے بھی شاید احساس دی وجہ توں ہاں یار انہاں کوں احساس کوئی نئیں او ساکوں احساس ڈیویندے ڈیویندے ساکوں آپس دے وچ سوتراں کوں کزناں کوں ملویریں کوں پھوپھیریں کوں ایویں لڑائی ویندن خدا را نفرت کوئی کرن دی چیز نئیں میں دست بستہ گزارش کریساں سارے دوستیاں کوں کٹھے تھی بیٹھے کرو کوئی جھومر کھیڈی کرو کوئی تاش کھیڈا کرو کوئی ڈوڈو کھیڈی کرو کوئی چرالیاں کھیڈیاں کرو یار کوئی نانی پھیتا کھیڈا کرو کوئی چھلا پوچھ کھیݙا کرو، کوئی لک چھپݨ کھیݙی کرو۔ اے کرݨ دیاں چیزاں ہن، کٹھے ٻہݨ دیاں چیزاں ہن۔ صحبت کیتی کرو، سوجھی چا پکائی کرو، چاول چا رنھے کرو۔ چلو سارے سنگتی کٹھے ٻہہ کے محبتاں ونݙن ٻیٹھے۔ یا مدنان بھٹی صاحب، بھت صاحب آہدن پئے ہن، ٻہوں آلا سئیں، جیوو پئے سئیں تساں، سارے سنگتی جیوو پئے۔ احسان کیتا کرو۔ سارے پروگرام اچ لنگ آندی وے تہاڈی مہربانی اے ساریں پروگرام کوں اپنی وال تے شیئر کر ڈیتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ساریں پروگرام کوں ڈیکھن ایندے توں لطف اندوز تھیون تے بہوں کجھ سکھن کوں ملدا اے سارے پروگرام دے وچ یقین کر گھنو یار بھت چڑھدا ہا کہیں دور اے سارے دا ساڈیں وسبے دے وچ بھت چڑھدا ہا سہیل عباس سہواگ صاحب لیٹ پروگرام اچ آئے وے خدا دی قسم اے ایویں لائن اچ لگ کھڑوں ہاں بالٹیاں ساڈے ہتھیاں ہوون ہا اساں بالٹیاں چائی ودے ہوون ہا اوندے وچ اساں بھت گھنوں ہا اور کیا خلوص ہئی کیا محبت ہئی وت مسیت دھاں ویندے ہسے سارے بال کٹھے تھی تے اللہ دی مسیت دھواؤں ہا پانی سٹوں ہا اوندے تے تے ولا جناب منہ دو تے مکالا ملوں ہا ولا اساں یعنی مگر چا کے یا جھولیاں دے وچ اساں داݨے پنوں ہا پستی دے ہک ہک بوئے دے اتے ونج کے آکھوں ہا ݙوئی تے چمچا کی منگدا اللہ دے ناں تے مینہ منگدا سائیں سارے سنگتی یعنی بسبے دے لوک